Gyşaryp ýa oturyp, şo tugrusynda öz baraham demini alypda ystrahat edip duran ýagdaýlarynda, şonda bir şeýtanyň biri gygyrýa diýe, Deçjal çykdy diýip aýtýa diýe. Şu habar ýöne ýalan habarmyşyk ýa-da. Yz ýanyna çykýa. Şonluk bilen musulman ýamaçdan öz leşgerlerini ýygnaşdyryp, Hezreti Mehdi razyýallahu anh başlyklygy bilen, bula Şama garşyn Beýtulmukaddes agaçan gaýtýarlar? Gel, gel, gel, Beýtulmukaddese bararlaryna ýa golaýlarlaryna şo tada çyn habar gelýär ki, çyndan Detjal çykypdyr diýýär. Detjalyň leşgeri aňry tarapda, musulmanlaryň leşgeri-de bu tarapda, şunluk bilen öýle namazyň wagty bolýar diýýär. Namazdan möhümrak zat ýok, şol meýdan jihatda-da, jeň meýdanynda-da namaz okamaklyk gerekli bolanlygy derekli, Allatagalaň hökümi bolanlygy derekli, musulmanlar şondan ne, namazy sep tutýarlar diýýär otam. Sep tutanlar şodur, Rabbym Allah Tebarakatalaň emri bilen, Hezreti Isa Aleýhisselam asmandan iki däne perişdäniň kömek bilen, kömegi bilen, ýagny şoň ellerine ganatynlaryna ýa elini goýmaklyk bilen, şeý Hezreti Isa Aleýhisselam şeýle asmandan ýere inip-de, şonda musulmanlar gaty hoş bolup-da, Häk pygamberiň beren habary, Inelik Hezreti Isa Aleýhisselam geldi diýip, gaty hoş bolup, Hezreti Mehdi Razyýallahu anhu oňa sen gel ymam bol diýip, öýle namazynyň wagty myşdykda. Gel ymam bol diýende, Hezreti Isa aleyhisselam, Ýok, men ymam boljakkä, ymamat siziňki bolsun, siz bolmaly diýip, ony ilerlände, Ýok, onda men boljakkä, sen bol diýip, Hezreti Isa aleyhisselam şu zada ymam bolýar diýýär. Elbetde munuň hakynda iki däne hadys bar. Bäzan ahadyslerde gelipdir ki, Hezreti Mehdi radiyallahu anh ymam bolýar diýip. Bäzan ahadyslerde gelipdir, Hezreti Isa aleyhisselam ymam bolýar diýip. Biziň Hanefi mezhep ulamalarymyz şikaryny şüphe bolmaýan kysada üýşüripdirler, ki öwünçäk Hazreti Isa Aleyhisselam wagty kesen Imam Molly ölende, Imamlygy gabul etmeýär diýe, Sen Molly baý diýe Hazreti Mehdiýk diýe. Hom ol ýenede ýok, men boljak ke, Sen Molly baýdan diýe, ýa bolsa Hazreti Isa Aleyhisselam öe çykypda Imam bolýa diýe. Hoşallyk bilen Malahim şo tada, Namazdan soňram urş başlap, we şol bar ahim Deçjal Hezreti Isa Aleyhissalamy öldürip, şo suratynda bar, hatda neýzesini ýaňky bar emma nasy alypda, musulmanlaryň neýzesini kökerdip ilerlekem Hezreti Isa Aleyhissalamy men diýýä, öldürdim diýip suratyny kökejek diýýä. Emma Deçjal kim musulman doganlarym? Deçjalyň ýaňky bar naýy şum ýalak, o bir Hudaý Tagalaň bir ulokan bir fitnesi, azmaýyşy, ulokan bir synagy musulman doganlarym. Allah Teberek we Taala öz näm bilýän hikmeti bilen Şoňa köp gudratlar berjek, ýagny asmana ýag diýse ýagjak, ýere göger diýse gögerjek, şo suratynda barahym ýeriň gyzyllary, kümüşleri niräk barahym barýaka gygyrana şoň yzy düşüp gitjek şekilli şu suratdan bir geň-geň zatlar şol barahym adamda boljak diýip, onda biz ýarak bir adam ýene musulman doganlarym. We şu wagt bamy, ahadislerden belli bolşy ýaly şu wagt şo bar, diri, nirde ýöne Alla teberek we taalaň özi gabul edýär musulman doganlarym. Muňa hakynda beter gürrüň kän, bir Hulasa bir muhtasar suratynda size barada olam aýtjak bolýaryn-da. Şonluk bilen Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň mubarek hadysy bar. Sahyh Buhary Muslimde gelipdir. Pygamber aleyhisselam diýýär, Öten agşam dişimde gördüm diýýär. Pygamberiň dişi näme bolýar? Wahyý bolýar. Pygamberiň dişi hakykat bolýar. Pygamberligiň dişi Allah Taala tarapyndan berlen bir ylym bolýar. Öten agşam Pygamber aleyhisselam diýýär, dişimde gördüm diýýär, bir gün gördüm diýýär. Iki elini başga adam, iki adamyň gelşine goýup diýýär, Mekgäni tawaf edip gezip ýör diýýär. Mekgäni tawaf edip gezip ýör bir goňur ýüzli adam diýýär. Şu wada çenli siz näporum goňur ýüzli awadan adam gören bolsaň, şoň aňrybaş gawy awadan goňur ýüzli şo diýipdir diýýär. Aňrybaş awadan goňur ýüzli diýipdir ýaňky. Şuporum bir adam gördüm diýýär. Saçy olakan, gulagynyň etine çüp, etegine çüp duran, saçy-da daragylja, saçyndan şeýle düme-düme diýýär, Suw damýar diýe, om ýandakydan sorady diýe, bi kim diýdim diýe. Maňa aýtla diýe, Isa ibne Merýem, Isa, Hezreti Isa aleýhissalam, Isa ibne Merýem, Isa Merýemiň ogly diýip aýtla diýe. Şeýlem hawa, yz ýandan ýene birini gördüm diýe, pygamberimiz diş bolup ýatyr indi. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem, ýene birini gördüm diýe, o-da, ikilin diýe, başda bir iki adamyň diýe, Ýerüstünde goýupdy, o demekkä şeýle, daş-töwerene diýe, tawaf edip aýlanyp gelip diýe diýe. O näforma adam diýe. Deçjal diýlende başga bir zat diýe, biz ýalak ynsan boljak o-da. O näforma adam, saçlary taw-taw diýe. Sag gözi diýe kör diýe. Körlügi de şo gözi diýe şeýle äňgüriň dänesi ýalak düme bolup dur diýe. Ýüzi gözi diýe şol gözi şopar mollaga derekli gaňyrbaş betşekil bir gelişik gelşikli belli bolýa diýe. Özi küleweý boljak bol. Küleboý, aýaklary injikler diýen dyzyny etegidi diýä, gyýçyk boljak, eti gyzymtyrak, semiz, bir pökgin biri bir, emma şo pökgiligi bilen, şol semizligi bilen, şol injikleriniň gyýçyk bolmaklygy bilen we şo suratynda baraň saçlary tag-tag bolmaklyk bilen, şo suratynda Pygamber aleyhisselam diýä, jawan boljak şo diýipdir. Bir jawan adam boljak diýä. Pygamber aleyhisselam diýä, şony göremde diýä, Hemme kişiden beter şony diýýär, Abdulazza bende katan diýen bir adam bolmaly şo zamanda, beter diýýär, men pygamberimiz diýýär, şoňa meňzetdim diýýär. We şonluk bilen diýýär, bir aýagulagy boljak diýipdir şoň pygamberimiz. Aýagulagy boljak, aýagulagy ak aýagulagy boljak, şoň aýagulagynyň iki gulagynyň arasy diýýär, Ýetmiş mitrda boljak diýipdir. Ýa Allah Taala kabul ýa geljekde näpyr mahluk dörejekmi? Hudaý Taalaň has şoňa bir döreden mahlugy boljakmy? Ptada indi hadisde geçen ulag diýilýärda, ulag diýilýär. Allah Taala özi kabul ýa şaýatda geljekde başga maşyndyr, şoňa meňzeş başga bir desgadyr, haýsy bir uçandyr, ýene bir zatdyr, ony Allah Taalaň özi kabul ýa. Hadisde gelşine görä, şoň bir ulagy boljak, ak ulagy boljak, iki gulagynyň arasy şeýle ýetmiş mitrda bir uly kon bir janawar boljak diýýär. Şonluk bilen ýaňky Detjal Wagty ki täze çykan wagtlaryny aýdyp barýatany, ot adam başda näme aýtdyk şoň ýaňky hezil salam gelýä, idene wurş bolýa, öldürýä. Bu la bir sözüň bir gysgajasy boldy. Şa arada Detjalyň çykmasyna gürrüň bar. Näparum bolýa? Rusulullah aleyhissalam aýdypdyr. Seýi Buharyda gelýä. Pyýamber aleyhissalam diýipdiä, Bişek Detjal çykar diýipdiä. Ýanynda suw-da boljak, ot-da boljak diýipdiä. Bazy hedislerde gelýär, ýanynda jennet-de boljak, jähennem-de boljak. Ýöne şoň jenneti haýygatynda jähennem we jähennem haýygatynda diýýär, Pygamber sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Şo diýýär jennet boljak diýip diýýär. We şu suratyna, ýagny bar ahim bir hakykaty beýlesini beýläk kökejek diýýär. Adamlar şo Pygamber sallallahu aleýhi we sellem tabşyrgysy näme? Bir wagtda şoňa sataşsaňyz, siz şoň odundan gorkmaň diýipdir. Şo ody okajak bolan şo oda giriň, şo jennet diýipdir diýýär. Şoň jennet diýip duran näme boljak diýýär? Ot boljak diýipdir diýýär. Seýi Muslimde gelýär. Ke, şu suratyndaki maňlaýynyň arasyna, iki maňlaýynyň arasyna, ýöne iki gaşynyň arasy bolýar-da, maňlaýynyň arasy diýen. Şu maňlaýyna, iki gaşynyň arasyna kafir ýazgyldy diýýär. Her bir imanly adam, çe sawady bolsun, çe sawatsyz bolsun näme etjek diýýär? Şony okyp biljek diýýär. We şu suratynda şol adamlaryň arasyna çykyp-da, oň ýanynda bir et boljak, Şo tugrasynda çörek boljak dag ýalak, ýanynda akar boljak we şo tugrasynda şo Deçjal täze çykmaly wagt bolanda, şoň çykmaklygyna, zuhur etmekligine, adamlaň arasynda özi Deçjal diýip taýyn etmekligine näme sebäp bolýar diýýär. Şo zamanda bir şoň gaharyny getirjek diýýär. We şoň gaharyny getirmeklik bilen ýokardan çykjak diýipdir diýýär. Horasan diýip bilip ýamak isleseň. Horasan ýerler şo zamanyň Hindustanu, Iranu, Afganystanu şu wakala ýokary tarapdan çykjak diýipdir Resulullah sallallahu aleýhi we sellem. Şo Deccaly bir adam aňrybaş gaharyny getirdip, şullyk bilen şu ýokardan çykandan soňam, şonda diýýär, ýaňky näme etjek diýýär, Medini Munewweräni kast etjek diýýär. Şondan gel-ha gel, gel-ha gel, ýolda dünýäni kim bar, ýaňky pitada näme bar? Ýaňky biziň Isfahanymyz bar-da, Yrandaky Isfahanymyz. Şo Isfahanda şu wagtda nagydyrha ýehudiler ýaşaýarlar. Şo Isfahanyň ýehudilerinden-de Pygamber Mukaddesäm aýdypdyr, ýetmiş müň nefer dagy ýehudi şo Detjalyň yzyna düşjekler. Ençeme adam şoň yzyna düşjek diýersiň. Az bir adam galjak şo Detjalyň yzyna düşmände, şoň fitnesinden Marahym aman galsyn diýipdir. Oşanlyk bilen şo ýokardan çykanda, ýaňky näme etýär diýýär, gel, gel, gel, Mekge Medinä geljek bolýa diýe, Medinä barjak bolýa diýe. Medine pygamberimiz diýipdir, şu zamanda ýedi däne gapysy, ýedi däne derwazasy boljak, oň her derwazasynyň ýanky agzynda iki däne perişde mahsus barahym nigehban boljak, eçerik girjek bolýa, girip bilmeýä diýe. Nirä gitmeli? Perişdeler muň diýe rohuny, ýanky barahym niýetini diýen ýalak, oýuny diýen ýalak, Ýaňky Ohot dagyň yzyna garşy indi dolaýarlar diýýä. Şonda Ohot dagyň yzyna gelip, şo taýda öz leşgeri bilen duran wagtynda, Allatalanyň emrine Medine-i Munewwerede üç tarap höwri gaty suratynda ýer titrejek diýýä. Şeýle bir ýer titrejek, şeýle bir ýer titrejek, gaty suratynda, şo taýda Medine-i Munewwerede tamam fasyklar, Fajyrlar, ady musulmanlar, şondan diýýär, gorkup diýýär, çykyp gaýtjakka diýýär, nirä gaýtjakka diýýär, ýaňky Deçjalyň diýýär gelip diýýär, leşgerine goşulyp-da, şollyk bilen diýýär Deçjalyň ýanyna geljekkä diýýär. Oň şo adady diýýär, şu Medine-i Munewweräň ýaňky Uhud dagyň arkasynda bolup duran wagtynda bir çyn imanly adam şo tada Gaýtjak diýýär Detjalyň ýanyna diýýär. Detjalyň öwüne baryp diýýär, Dogrujaňkyň ýüzüne Eşhedü enneked Detjal, şaýatçylyk berýän, sen şo Detjal sen, şo Detjal ýeke Resulullah sallallahu aleýhi we sellem saňa, bize habar berdi-ä, şo Detjal sen diýip ýaňkyň ýüzüne aýtjak diýýär. Detjal hem näme etjek diýýär, adamlara ýanydakylary, Wede-wede, şu maňa şeý diýýär dämi, eger men şu adamy öldürsem, Öldüripdir ýamaşjadan direltsem, Aýasy meň hudaýlygyma, Aýasy meň mäbutlygyma ynanjakmyň? Onda ynanjak. Ýaňky Deçjal öldürýär diýýär. Iki bölek etýär diýýär, ýamaşjadan direltýär diýýär. Hudaý tebarek we taala öz hikmeti bilen şoňa şeýle gudratlary berjek ýaly. Otam, ol adam direlýär diýýär. Direlen soň pygamberimiz näme diýipdir? Şol adam ýamaçdan-ýaňky Detjalyň ýüzüne dolanyp, Men öňküden-de beter ýagyn etdim seň Detjallygyňy diýip diýýär. Ýaňky adam ýamaçdan ýüzlenende, Detjal ýaňkyny öldürjek bolýar diýýär. Emma bu gezek öldürilmäni, ýaňky adam diýýär, oňandan diýýär, gaçyp atýar diýýär. Başga bir hadysda gelýär, ki, başga bir imanly adamda diýýär, munuň-da bir dessany gelýär-de, Başga bir imanly adam şo Dejjalyň ýanyna barjak bolupdy. Hulasa, şoňa garşyn uranyna sen niräk barýaň, sen niräk barýaň, onda şi ýalançy kezzabyň ýanyna barýan. O, bu biziň Hudaýymyza bir zat diýjek bolýa. Şo özleri hudaýlary bilýämiş nauzbillah şony. Onda Hudaý diýilýän tan edýän zat diýipdir o-da. Hudaý ýedi gat asman, ýedi gat ýer saklap duran, Leýse kemislihi şeý, we lem ýekun lehu kufu, onuň manendy ýok, hemtasy ýok, o tan edilýän zat. Muny öldürjek bolýarlar diýýä. Öldürbil, öldürjek öldürjegiň üstünde öz-özleri aralarynda maslahat etýän, eý, o-de biz Hudaýymyzyň dessuryny risa etmäýli, muny öldürmäýli. Şonluk bilen Mubarak hem Detjalyň ýanyna barýar we şo-da şo suratynda Detjalyň ýüzüne durup, Sen Detjal diýjek, onda şo turuny öldürjek we ýaman şu adamy Hudaý Tagalaň şo beren gudraty bilen ýaňky diriltjek we şonluk bilen ýaman şony öldürjek bolýar diýýär, başarmaýar diýýär. Ahyrda şol adamy tutup diýýär, özi diýýär, ýaňky oduna zyňýar diýýär, hakykatyny näme diýýär? Şo diýýär, Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem şonuň hakykatyny şol jennet diýipdir diýýär. Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol adamyň hakyny aýdypdyr, Şo zamanyň ýeriň ýüzündäki adamlardan aňrybaş imanly adamyň biri we çyn sylagly şehidiň biri şol ýaňky imanly adam eke, Detjalyň baryp ýüzüne, Sen Detjal diýip, şotuny öldürilip-de diriljek adam diýip durdy. Ondan soram hadysda ýene gelýär. Detjal diýýär, Mek-Medinä girip bilmeýşi ýalak, Ma, Medinä girip bilmeýşäl-ak, Mekgä-de şupan Pygamberhazan diýipdir, girip biljekkä, başa hemme ýerik aýlanjak, älem-jahany fesat etjek, öz gudraty bilen adamlary bary hem özüne garşyny çagyrjak, emma Mekge we Medinä şu suratynda girip başarjakkä diýip. Hazreti Nawwas bin Sem'an radyýallahu anh aýtýar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diýýär, eger Deccal meň balygymda çyksa, Ana hacicuhu, men şoň öňünde duraryn diýipdir. Emma men ýok bolsam diýipdir, her bir musulmanyň wezipesi diýipdir, Şo bilen garşy durmaklyk, Detjal bilen uruşmaklyk. O şu suratynda diýipdir, Ke, Detjaly tanymaklygyň ýoly näme? Şaňky geçen gürrüňler. Ýagny bar, Detjaly tanyjak bolsaň, saçy tagtaw boljak, semiz boljak, şo suratynda aýaklary gyşyk boljak, küleboý boljak, şo suratynda bar bir göz şu suratynda, ýagny päh boljak diýýär, memsuhul aýn diýilýär-de, gözi bar ähli bir äňgüriň dänesi ýalak, şeýle daşyna çykyp durjak,

Ýa Resulalla diýip durdy. Detjal nagadar ýeriň ýüzünde galjak diýip durdy. Ýeriň ýüzünde Detjal nagadar galjak? Hezreti Mehdi razyýallahu anh hakynda ýedi ýyl, sekiz ýyl, dokuz ýyl galjak diýip gelýär. Hezreti Isa alaýhyssalam hakynda ýedi ýyl galjak diýip gelýär. Ol şonluk bilen olaňky ikisiniňki näçe bolýar? On alty ýyl bolýar. Emma Detjal nagadar galjak ýa Resulalla diýlende, onda kyrk gün galjak diýip durdy. Näçe gün? Kyrk gün galjak diýip durdy. Awwalky güni bir ýyl ýalak boljak diýip durdy. Ikilenji güni bir aý ýalak boljak diýipdir diýýär. Üçlenji güni bir hepde ýalak boljak diýipdir diýýär. Ondan soňra hem galan günleri eýni şol galan günler ýalak boljak diýipdir diýýär. Şu şu biziň günlerimiz ýalak boljak diýipdir diýýär. Şony hesap edip göreňde barahym on dört aýy on dört gün boljak ýagny küllen Detjalyň şu älem jahanda Detjal bolupda ýüze çykypda fesat edipde Hazreti Mehdi razyýallahu anh öňünde durupda garşysynda durupda şonuň urşupda öldürdip küllen aradan gitmekligi öz leşgeri bilen Bar ýogy näçe boljak diýýär? On dört aý, on dört gün bolýa. Men öz hesabymda bir kimin la, inşallah kimin ýalan şony nädirin. Şonda sahabalar nämäni gaýgyrypdyrlar? Ýa Resulullah diýipdirler. Bir güni bir ýyl ýalak bolsa. Bir gün boljak, ýöne gün dogjak, batjak däl. Hemişe gün bolup durjak ýöne. Bir güni bir ýyl ýalak bolsa. O bir günde bir aý ýalak bolsa. O bir günde ýedi gün ýalak bolsa, ýedi gün bolsa diýipdirler. Onda ýa Resulullah diýipdirler. Ha, bir gün ýalak dälä-de o-da, bir güni bir ýyl, o bir güni bir aý, o bir güni ýedi gün boljak diýipdir diýýär. Onda sahabalar şony namaza gygyrypdyr, ýa sen namazy näme etmeli onda? Onda wagty endaza alyň diýipdir diýýär. Ine şu wagtda şeýle, şu wagtda mana gutby şymalla, gutby junupda gije-gündiz alty aý, alty aý bolaý ýa-da, şonda näme etmeli? Ýakyndan ýakyn şu gutba nirä ýakyn bolsa, şo taýdan baraý hem namazyň wagtyna görä bu taýdan namazy şo sagada görä okamaly diýýär. Pygamberimiz şeýdip diýýär, sahabalar diýýär, rahnumaý etdiler diýýär. Ony Sabyr ýene sorapdyr, Ýa Resulalla diýipdir-de, Nagadyr süräti bar? Çalasym gitmekligi, çalasym beýle şirek bana aşmaklygy näparum? Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýipdir, Eýni bir bul diýki, şoň yzyndan bir ýel geler, şun ýalyk düşer diýe çalasyn diýe, beýle şirek gidip diýe älem-jahanyň bar-ýok ýerini bir az wagtda diýe çuzursynda seýr edip diýe, aýlanyp-da adamlar näme etjek diýe, fitne okajak diýe. Fitneligi näparum? Ol-a kom bir fitne. Hamana bir hedisde gelýär, Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, Bir gowumyň ýanyna barjak diýe. Olam olara aýtjak diýýär, Men eger asmandan ýagyn ýagdyrsam, şu suratynda Öz bar gudratlarym kök ötsem diýen ýalak, siz Meň Hudaýlygyma ynanjakmy? Hawa, ynanjak. Şonda emr et diýdi. Asman ýag diýende ýagýar, ýer göger diýende gögerýär. Tamam ýap-ýaşyllyk, hemme zat bolup, mal-garlar iýip, Içip, semrip, şotuny tüýt dady bol bolup, şonluk bilen adamlar şoňa nauzbillah, şo gudratlaryna alnynyp diýe, näme etýär diýe, iman getirýärler diýe. Şu wagtda şeýle, şu wagtda Hudaý saklasyn barahym bir nagadar bir bidgata, bidgata müň deşe mubtala bolup barahym, olara istidraç suratynda bir siz zahyry keramatlar berilýär, o zatlara alynylmaly, Bir adam geň bir iş edende oňa biz aldanmaly däl. Bize delil Kuran, şerigat, sünnet. Bolup berşi Kurana görä bolmasa, bolup berşi şerigata görä bolmasa, asmandan ýagyn ýagdyrsyn, ýeri gögertsin, suwy üstüne ýörisin, asmanda uçsun musulman dogan. Bula haklyga delil däl musulman dogan. Ýaňky Detjal ýene bir kowumyň ýanyna barýar diýýär. Olar dawat berýär diýýär. Olar çyn musulmanmyş çykyýarlar. Men Hudaýlygyma ynanjakmy, ynanmaýar diýip durlar. Hudaý diýlen asman ýer saklap duran, Leýse kemislihi şeý, hiç zat oň ýalak dä, Wa huwes semiul basir, şenawa we bina biziň Hudaýymyz bar, biziň Rabbymyz bar, kalbymyzy gurduryp duran, älem jahan aýlap duran, günümiz dogrup duran, günümiz batyryp duran, ýagynymyz ýagdyryp duran, älem wujudy aýlap durşy ýalak biziň öz wujudymyz aýlap duran, dilimiz şan çeşme goýup, hemme zady aýlap duran şoňa Hudaý diýerler, Zatike la tudrikul absar, Gözler ony görübilmeýär. Senden huda boljakmy diýip durlar. Aýagy gyýşyk bir paýtygyň biriniň huda boljakmy diýip. Şu günde Kurany okap berýärkäm Feraonyň hakynda indi bagan adam nagadyr hudaýdan daş almaly, ilki gelip biri özi hudaý bilmeli diýýända. Feraony iki barada hem peşewa öz elinde däl. Tezegi öz elinde däl. Diliniň aşak çeşmesi öz elinde däl. Kalby öz elinde däl. Nefesi öz elinde däl. Gany öz elinde däl. Eleyek gymyldamasy hemme zat şo hudaýtalaň elinde. Bir samsyk gelip bana sorada näme bolmaly? Men Hudaý diýmeli özüne. Onda näme bolar? Imanly jemaatlar ynanmaýasmy diýipdirler. Osam Allah tebarek we taala imtihany bar-da, imanyň imtihany bar. Hemişe imanyň imtihany bar. Iman diýenler bar-da, hawa men Hudaýa inandim, kyýamata inandim, bes, beýle däl musulman dogan. Imanyň imtihany bar. Hudaý tebarek we taala barda aýaty Kuranda oky, 11-nji aýat, Sure Hac oky, Ve minan nasi men ya'budullaha ala harf.

Hudaý diýmesi, pygambar diýmesi ýürekden ne diýe, dili bilen diýe. Hudaý pygambar iman diýmesi diýe, tazaman eken malyna janyna zerer gelýänçä diýe, ala harfin bir gapdalla diýipdir o. Nähorun gapdalla alla, alla sa açyklaýa, fe in asabehu haýr, alyp barýan diýanat ýoluna, Hudaý diýmeklikde, pygambar diýmeklikde, şerigat diýmeklikde, oňa haýyr ýetişse, Hemme kişi berekella berse, Allah kuwat berse, elde näme, hümsümlik hemme zat howlukmasa, näme bolýar? Itma'annabi, mutmain bolýar diýýär. Gaýgysyz bolýar, ajap ýola girýär adam. Emma, we in asabatu fitne, kynçylyk düşse, we in asabatu fitne, kynçylyk düşse, narahaty düşse, kep gelse, gürrüň gelse, tussag gelse, zyndan gelse, şoňa meňe neşbarahyň tutup gitmeklik gelse, ýa jany hatara düşse, ýa maly hatara düşse, näme bolýar? Inqalaba ala wajhi, yzyna öwrülýär diýipdir. Hudaý Tagala näme diýýär? Şol adamlar çyn Hudaý diýip bilen nä diýipdir? O bir maguly farsy bar-a, näme diýýär? Heýli ha Hudara gabul daran, Huda onara gabul nädara diýýär. Nagdarlar Hudaý diýýärler wah, Hudaý olary gabul edenak. Hudaýa gabul etdirjek bolsaň, özüňe gynçylyk bar musulman dogan. Narahaty bar, kep eşitmeli, gürrüň eşitmeli. Muhammede Mustafa sallallahu aleýhi we sellemi Mekgeden kowupdyrlar. Men Mesjidül Haramdan kowupdyrlar, iki dagyň arasyna salyp, üç ýyl aç saklapdyrlar. Ne gadar ha gyýylyk çekdir musulman doganlarym. O gürrüňe girmäýin bu wagt musulman doganlarym. Hawa şonluk bilen ýaňky imanly adamlar imtihan bolupdyr diýýä, olarda imandan dänmeýärler diýýäni gaýym durýarlar, emma asman guryp, ýerden zat gögermäni, gaty bir gynçylyklara düşjekler. Goşa suratynda, ýa başda-da gürrüňde aýtdym-a, Ýeriň hazynalary, hamana, etekde gömgünli zat ama, gyzyldyr, kümüşdir, haýsy bir zat Alla Tagalaň yzy gowy diýýär. Şu bir ýerden deçar geçip barýarka, gygyrýar diýýär. Çykyň, geliň meň ýanyma diýende, eýni balaryň siňegi ýalak, balaryň siňegi ýalak hemme gyzyl-kümüşli şol deçjalyň yzyndan ugrap urýarlar diýýär. Şonda diýýär, bir diýýär, bir jawan oglan tapýar diýýär, ýene diýýär. Semiz, ýaňkyny çagyrýar diýýär, gel bärik, Alakyň gylyç sönýäňi bölüp, şu suratdan bir bölüm beýle oklap, bir bölüm beýle oklap şu öz ýararlaryna gudratyň kökeden kişi bolýada. Soran diýýäňki birikdirip şu suratynda berlen gudrat bilen maňhyň direldip şu suratynda gülüp diýýäňki diýe Deçjalyň ýanyna gelýär diýip. Onsoň bir şypyrym ýeriň ýüzünde fesat edip gezip beren wagtynda şo zamanda onda gürrüň başyny soňuna çatma bolýasda şeýle fesat edip gezip ýäbi. Ýaňky Uhud dagyň yzynda duw, onuň ondan-da barýaky muny Beýtulmukaddese garşy, Şama garşy Allatagalaň emrine barýakym, Ferişdeler meň barýagym ruhuny, oýun şeýläk dolaýarlar, onuň aňyrdan-da barýakym ýaňy başda aýtdym-a, Hezreti Isa Aleyhisselam-da asmandan gelýär, bir namaz wagtynda, namaz okyp yz ýanyna, şondan jeň başlaýar otam. Kim bilen? Leşgeri Detjal bilen, Detjal-da şoň içinde. Hezreti Isa Aleyhisselam ulakan wezipesi, borjy, bitirme zady näme, şo Detjaly öldürmeklik. Hezreti Isa Aleyhisselam Allatagala şygadyr gudrat beripdir diýýär. Gözüniň ýeter ýerine demi ýetýär diýýär. Demini kime kast etse diýýär, şol adam ölýär diýýär. Şondan wagtyky Detjal Hezreti Isa Aleyhissalam gören şodur, Eýni duzuň suwa salanda näformy erişi ýalak, ýa pisek marahym ýaňky suwa girende näformy erişi ýalak, eýne şonuň ýaly erip ugraýar diýýär. We şonluk bilen özi şu baryp barmaka ölýär diýýär. Onda Hezreti Isa Aleyhissalam ýaňky neýzesi bilen urup diýýär, adamlara köke diýýär, Inälikem Detjaly öldürdim diýip aýtýar diýýär. We şonluk bilen musulmanlar Şol ýaňky Detjalyň leşgeriniň başyna düşýärler. Tamam ýehudylar. Olar ilkinji zamanyň kafiri atly bolsa, hemmesini öldürmäge durýarlar diýýär. We Allatagalaň emrine bag bolsun, bakja bolsun, dag bolsun, daş bolsun, beýik bolsun, haýsy bir gabat ýer bolsun, şoň aňyrsynda ýehudy bukunyp ýatan bolsa, şo zamanyň kafiri bukunyp ýatan bolsa, Heý, palany, gel, meň arkamda ýehudy bar, gel, meni öldür diýip diýýär. Tamam, bag-bakja, dag-düme hemme gygyrman durýar diýýär. Musulmanlar ýekan-ýekan ýehudylar şonda öldürmäne durýardy diýýär. Şu wagtda ýeriň ýüzündäki fesat, Hudaýyň umumy surata musulman bolan ýehudylaryň tarapyndan. Şu ýehut diýýän taýfa, şu-da köp pygamberi öldüren we şu zatdan haky bilip inkar eden, şulardan heniz-de şu wagtda ýeriň ýüzünde iň heme fesat döräp ýör ahy. Şuň aňyrsy nirde musulman doganlarym? Şol ýehut kafirde musulman doganlarym. Mu şonluk bilen Tamam musulmanlar bir öldürmän durýarlar, emma bir bag bar diýýär, Garkat diýýär adyna, pygamberimiz aýdypdyr. Garkat diýen bir bag bar, şo bag şo ýehudylar bilen Allah bilen näme hurmlygyny, şo bag ýehudylara muhabbeti bar diýýär. Şo bag aýtmaýar diýýär, meň arkamda ýehudy bar, gel öldür dip diýip aýtýar diýýär. Öldür dip aýtmaýar diýýär. Onda-da musulmanlaýankini tapyp, ýeriň ýüzünde hiç bir kafir galjak däl, hemmesini öldürjekler, apa-sapa boljak, Bu ýaşaýyş barada hem Hezreti Mehdi radyýallahu anhonyň öz ýaşaýşynda Ýezid biter bir gawulyk bilen geçjek diýýär. Sekizlenji ýyl Detjal çykjak diýýär. Isa aleyhissalam şonda geljek diýýär. We şonluk bilen bar dokuzynjy ýyl barada hem sekizlenji Detjaly öldürip-de, ýene Hezreti Mehdi radyýallahu anh ýene bir ýyl ýaşap-da, şonluk bilen Hezreti Mehdi radyýallahu anhu dünýeden gaýtýar diýýär. Dünýeden gaýdan soň kim halypa bolmaly? Kim başlyk bolmaly? Kim emir bolmaly? Hezreti Isa aleyhissalam şonda Emir bolýar diýýär. Hezreti Mesih radiyallahu anh şol dokuz ýyl öz hukumatynda ke ýedi ýyly bar ahyryn he ora apa abatçylyk bir apa sapa bir emni ýetmişdik sekizlenji ýyl deçjal bilen urşup dokuzynjy ölmekliginde şa arada beter nygmatlar köpelýär. Aslan bar ahyryn bir dekad almana aslan dekad ke dursun aslan pul almana Pul alman adam tapylanok diýip, şeýle bir bolçulyk boljak diýýär musulman dogan. Emma wagty Hezret Mehdi radyýallahu anh ölenden soňam, Hezret Issalam başlyk bolýar we yzyndan ýene biraz gürrüň bar, beter gürrüň uzaklaşdy bu gezek. Rabbym Alla Taala towfyk berse, inşallah indiki jylsam size aýdyp bererin. O taýda nämäň gürrüňi? Ýe'juj-Me'jujuň gürrüňi bar. O şonluk bilen barha yzyndan kyýamat gopýar. Inşallah gürrüňi şoňa barypdyr tökezip, Rabbym Alla towfyk berse soram näme ederis? Şol ýaňky Towratda, ýaňky Injilde, Hristianlaryň kitaplarynda näme bar? Näme gürrüň bar? Şolary inşallah men size aýdyp bereýin, şulary öwrenseňiz inşallah beter bir gawulyk bolar. Ýene awwal ahyr Rabbim Allah towfyk berse, biraz dilewarlygyňyz bolsa, aýtýan metlepleri ýat tutsaňyz, her bir mesihi bilen, her bir hristian oturtsaňyz inşallah taala başyňyz dik bolar, inşallah ki siziň üstüňiz bilen yslamyň başy dik bolar inşallah. Allah hemjemizi kabul etsin. Wesselamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.